Kero onye togochia kora go confirm. Yes. Tomanye kogenda ase ande.
Sawa.
Welcome. Ekero omonto akunwa lakini aye Yes. mokogoti. Yes.
Aba- aba- Abagambi barenge aria barenge batato. Okay.
Oyomo matiang'i nabwate na- nabwate enchera yaye goika aigete ng'aki agoika erongaro. Ehe. Oyonde nomogabana nyaribo nabwate ng'aki agoika erongaro. Okay. Oyonde ne sitting president Ehe. namaete ng'aki agoika erongaro. Okay. Kera oyomo nang'aprocheti.

History eye nenkong'u. Abasani more tatichakire abwo. Ogosimwa nsipi mbuya mono simore, sokera chingaki chiane chionsi pi gofollow chivideos tokora iga iga. Rituko rinde naende rero twanyare gosesenigwa igaa nomogeni oyomo, moka ogotia omatiang'i baria monyorete last time, ntwabache by elections chianga gose chia isato. Nyansiongo, Nyamaiya, na Ekerenyo. Bono twanyorire ebahati sana okonyora omochimi o Ngaro, omokogoti omatiangi, korwa Ekerenyo. Baria bachoretwe engaki ere matiangi abwate esegi enkong'u gusii iga. Tiga rero atwere ase exactly ninki kiabete. Omochimi oo, asante sana ase okera chingaki chiabo Thank you very much. goika iga iga. Thank you very much mokubua. Nakonyora in a few occasions chia chifunctions chia amatiangi, Yes. ngokwania, Yes.
bono onga kuri quest oche, naende mbuya mono sana. Very humbled with the way gwa accepted gocha. Thank you. Asante sana. Amoikwe ria mbulda.
Kero onye togochia korwa go confirm. Yes. Tomanye kogenda ase ande.
Sawa.
Welcome. Kero omonto akunwe lakini aye Yes. mokogoti. Yes. Aye Asante. tokunwa. Thank you mokwa.
First of all, ase omonto okoa for the first time. Yes. Introduce aye rigo.
Mbuya mono.
Ehe. Inche Jeremia, Ehe. inche Engongaro, Ehe. omokogoti omatiang'i, korwa ekerenyo omoimsie, Yes. Ekerenyo, North Mugirango, Nyamira County. Nonde Assembly ya Nyamira, nonde Assembly ya Nyamira after the speaker oyominto Nyabaru a opted kobe speaker, agatiga ribaga eria abwo, bono ekero atiga ribaga nkaruta egopia anoo. Ekero narutire egopia anoo ase. ekegwancha, abaminto bagankonya, na Nyasae akankonya, bono inche inche nkaransete inche omweMCA. Abanto mbatete komanya naki Matiang'i agoparete buya buya naki egete mpaka agateba ng'a nongaro according to you what is what was the experience? Oh ndugu yangu
ebinto biarenge aria aba aba abagambi barenge aria barenge batato. Okay.
Oyomo matiang'i nabwate na, nabwate enchera yaye goika aigete ng'aki agoika erongaro. Ehe. Oyonde nomogabana nyaribo, nabwate ng'aki agoika erongaro. Okay. Oyonde ne sitting president, Ehe. namaete ng'aki agoika erongaro. Okay. Kera oyomo nang'aprojeti. The three of them. The three of them. Statistically yakora ki ng'a nongaro Kera kwere omonto agoteba ng'a no- nongaro, mbabwate enchera ba- ba- ba- bae komanya ng'a ore on the ground. Ee. Ekero na- naboretie chikura echi, inche narabeire omodarector, nabete omodarector rimo Ee. bw'echae esang'ani. Aha. Ekero naba omudirector nakora, then 2022 nimboretie chikura. Ekero nabwo naba number isato ya chikura tinchieti goikaransa nka ng'a ase abanto babwate obokong'u nabo tware gokonyana. Ase abana bakogenda esukuru nabo tware gokonyana. Ogaika abanto ang'e. Ase ebirero nabo tware gokonyana. Then ekero yanyora ng'a nyabarochi rochire koba omo omo speaker, ribaga riatigaire ekerenyo,

tokong'a, nkorigwe amatiang'i okorigia are, eserekari nabo erakorigie, inyore na omogabana okorigia bare. So I was in a nao neruete kera omonto ache, na kera omonto intwe nabo baikaransetie emesa, mpaka aba aba aba aba aba president ba ba ba ba ruto, nabo baikaransetie abanto baye, barenge bane, nkabatebi ng'a nachorire gotigara gusii. Igo?
Ee. Ehe.
Nkabatebia, Nacha, nachore gotigara gusii, ng'a noyo ntokoe kera egento, nkabatebia, equation etari ng'a kera egento. Eh, noyo buna kera egento. Ee, bono, Eh? inche nachorire gotigara gusii, naye nenkore nkore gusii, Ehe. tingotiga abana ba- baminto matiang'i, Eh. na, na, na, na, na, na nyaribo, Mm. nanchire goko- kobaa. Ee. Yes. Ng'anya- So, nga- nga- ngateba bono naki ekio. Ehe. Mpaka togakwana, tinkwaneti na Ruta ere, abanto aba baye bane nabo baye gokwana oo nisibio yabo. Abwo nkobamanya inse korigia riiga. Baroro aye bamanya aye. Inse korigia nabo nkomanya Eh, oyo na eh. oyo na oyo. Bane, Ehe.
abasacha babere Ehe. na abasubati babere. Eh, Kera omonto arese eserekari. Ehe. Yes.

Egento egetari kiao, igo otaete ko representi omogusii. Igo.
Ee. Igo. Igo. Kware gosira ekero ekeria anga onye tore gose ndoche tokirete. Naende bono bagantebia ng'a aye naye oragere tosikwe. Igo. His Excellency the sixth Mheshimiwa Matiang'i called me, they called him, agankwanera. Akwanera ogontebia Jeremia, we have decided otare naintwe. Tari aye bweka, o, to- togosoka ng'a egento eke nekiaino aye, egento eke nekiomogusi na omokenya. Kiomogusi na Omokenya. So those instructions I got them loud and clear. Igo. Yes, and they are ringing in my head. Aha. Yes. Ogasoa ecampaign.
Tugasoa ecampaign, tugachaka rende kominyokania Eh. na abande, Aha. interested parties, Aha. but our people na abanto b'ekerenyo nabo bagateba ng'a yaya, ntungusi tokoba. Mambia. Mambia twakorire gasi. Bagago confirm.
Eeh. Omheshimiwa amang'ana amange nakwanete chingaki echi sana. Yes.
Ekemo naende chindege nchiachete ekerenyo, ecampaign. Gose abanto bagokwana isiko. Mokwa. Eeh.
Chindege chiachete eka chigoeta botuko na omogaso. Okachia koa endege iga yegochia gaki.
Mbore endege eye yaye egocha. Eeh. Ng'a they will make sure ng'a Jeremia obuirwe.

Nabo yarenge igo. Nao batagete ng'a
Jeremia gakobuguga, matiang'i tarorekana. Ense engima igo yarenge ng'a obaraseke ogoseke okobe na okomochoria. Yes, lakini abanto baito b'ekerenyo kera aase, actually tari ekerenyo gioka, abanto baito barenge gonsabera onye mbori batari goaka chikura korwa boka eira. Korwa magwagwa, korwa bomwagamo, korwa itibo, chiwodi chionsi chia North Mugirango. Tono ngotebi. Yes.
Tari chiwodi chioka.
Eh. Korwa Minnesota. Korwa eh yes. Texas. Ibagoteba ng'a ongaro. Yes. Batakomaeti sura.
Yes.
Lakini bagoteba ng'a naye mambia. Yeah. Everyone was waiting kora rituko ongaro ritang'aine. No nyore na nyore na buna gwateba mokwana. Abagusii twensi.
Abagusii bonsi pi. Abagusii engima. Intwe titikomanya ning'o Aa. oyio Ongaro. Aki n'Ongaro ogora ki? Baria bande bamanyete bare mpaka gokorwa Minnesota, Texas, ebang'a bae kong'aka esimi saa nane, saa tisa, saa kumi, Eh? bagontebia ng'a chibesa nchiumbu buna chiabeire, Naye. Jeremia, naye ense eye etagete. Mm. So, kere engaki, Mhm. nabo kware konyora ng'a nimbwate encouragement. Which was okay. Naende which was good, na I accepted, let me push forward.
Bono ntigeche giarantatiza kidogo, engaki yaikirete ng'a omosimi oye akoira ase matiang'i oyo nyamoko, Eh. naende agachacha gokamera na omonto omong'ao. History eye nenkong'u. Abasani more, tatiakire abwo. Eh, mm, eh, inche, Eh? my own effort Ehe. and others. Eh. Notumura nkong'u yaikire ase goteba ng'a omonto one touch. K.
So but I ekero naikorie inga persuade ng'aki omomura omomura oyo Joash Nyamoko nomoke moe second term. Igo. So ngateba ng'a we must tomoe second round. Bono ekero twamoa second round naende bono naende ondeteire uchumbe ng'aki ng'a igwa Igo. inche timanyeti ase achete kong'onchokera naende. Kai! Is even my friend bono. Eh? Timbwati bokong'u nere. Inche muri.
Twakorire amang'ana amange nere. Ehe.

Ki? Araria? Not once, Ehe.
twice. Ehe. Matiang'i ekero are are university ekero obo the late Amsore Nyasaye amo amo amorende ne family yaye ominto Simeon Nyachae. Mhm. Matiang'i ngocha arenge Kilimo. Mm. After narigote omopei nkilimo narenge agriculture. Mhm. Enyachae iga yagontebia ng'a Jeremia to togocha mogaso gwacha saa kumi na moja riria abanto bachire. Eeh. Aria nabo twaekumera na Matiang'i twagamba.

takanyora no akanyo akanyora na onde Naende na mogondo. ninety floor neraye twelfth floor na ebe to tokaumerana Eh. abamura mbare security baye abande twamanyaine abande bare abasani bane baka bono iga Oh okay. eh ba- ba- ba abande nonye bono nonye baritajire korwa eserekari Aha. tu twamanyaine one on one Mhm. tari igo rioka His Excellency the sixth Matiang'i

Chumaine, abanto bagateba ng'a ntwanyora chibesa twakoranire chikura Chisarire. gose goaka. Ntotari tibesa chinde bono, Bono chikura togwa. chikura togoaka.
Abanto bagakanyeka.
Abanto baito abaya, Eh? kei, bagateba ng'a twai- twaisanekire ne chibesa.
Aye obwate experience Yes. korwa ase by-election Yes. ase matiang'i ago face William Ruto. Yes.
Naki ororire 2027 igare. 27 omogusii nere president. Eh? Tiga gotiting'ara. Aa. Yaya. Yaani moroche ng'a kera omonto kenya inki agokora.
Ndarakorose ase by election. Yes. Kere by election rituko ria ogoaka chikura. Ntoigwete ng'a chisegi chiarenge kera ase. Ee bono. What happened? Chisegi chiarenge korwa kera ase. Because abanto bagaete ng'a chibesa nkobakonya chire. Aha. Konya twarosirie abanto baito ng'akaba abaremu. Igo.
Kero babete abaremu, chibesa chirochio chionsi oyokorigwe ng'a nabwate chibesa, nabo twatebetie abanto baito ribaga kana korwa eyemo eyemo. Yabae chionsi.
Tiga abae chinyore rimo chirwe ase. Mwebagere.
Ehe.
Konya abanto baito babwate knowledge. Yes. But in this area again.

Ekiagera omweshomio bw'amatiang'a aye kobatebia ng'a gaki, genda ekerenyo, Ehe. onga araiche. Eh. Eh.
Ase naro okwo egetwe gotwara abwo bono onye ote keki eki naki yago iga. Eh, eh, because ekero nabo naye goika gwatwara obwoba because ase naye go- goika na ekero oko ekero okoa omonto gose ne 50 shillings, baria bagocha barwa 500. Taibo?
Yes.

Furu inche narenge oro. Inche atagete koretwa furu but our people were macho. Na barabwo bagateba aka chikura omonto otagete okobua. Twamuire 2027 intwe tokorenda chikura chia amatiang'e buna abagusii. Yes. Baria bare coast basoe chi polling Bare station. igo. Baria bare busia torende. Yes. Baria bare bogere Yes. presidential vote inche kobaruna onde. Intwe Yaya. abagusii. Ee, omogusii twa decide ring'aki ng'ai togochia. Igo. Igo tokorakwane ekegusii.

sindio?
Yeah and it's unfortunate buna bono ng'a abanto bache, in fact egento Obedi omwana oria ogusia akorerwa aa akorerwa ng'a akorwanigwa, yaye kobabugira ango seito, anga fa anga kenyoro ekio nkeiyo.
Omomura kabisa. Kenyoro ekio nkiaye koba oo. Akorwanigwa.
Omwana obwate enkoro yaye tari matiang'i omotebi ng'a achia orarie, yaya. It's very bad. Iga eruete.
Abanto barue barue orosana ime, nonye nesukuru eyio banto baruete gose ekanisa yonsi eng'ai, anga teiyo. Gaki.
Bogirangorogoro aria namagana aro amakong'u. Emira erimo Eri one ne term. bed- ebod- ebedroom ya matiang'i. Njera teiyo naranyegere oo. Tokonyegera.
Eh? Yaya.
Nyamira aro otebe kemaene, Yes, engima yes.
yamuete eri ero mbobe. Yeah. Emira tericheche.